Croeso nôl i Ochr Un. Fel oeddwn i'n sôn wsos dwytha, da ni am dreulio cyfnod o amser yn stiwdios enwog Mono Valley yn Shir Fynwy, gan wahodd rai o artistiaid blaenllaw Cymru i ddod i wneud cyfr o glasur Cymraeg. Yn cael y fraint wsos yma, Daf a Griff o Palenco, a'r artist electronig Ifan Dafydd. Mae gen i injection. So, tair cân mewn yn fan hyn o dan thema neu artist benodol. Chi'n dewis un o'nyn nhw a dych chi'n cael tan chwech y gloch heno 'ma i wneud eich fersiwn eich hun ohono fo.
Can i Gymru. Clasuron Cymraeg. Hwnna 'di'r thema? Ie. Ocê. Clasuron Cymraeg.
Arglwydd. O ia.

Pwy 'di boi 'na? Dwi'm yn gwbo. O. Swnio fatha cân tŷ Alan Partridge yn y gym.
Ma' ho- ma' 'na rwbath deutha fi dwi'm isio neud cult. Dwi licio cult ond

Lle ma botwm record te oce. Awe.
So be ti'n neud wan ta? Yym
dwi'm yn siŵr iawn. Dwi me'wl bo' ni'n roid dryms i lawr i gychwyn. Achos bo fi fewn ma dwi'n gor'o' chwara drums.
Mae Ifan yn gallu chwarae dryms de. Ella dyl- ella dyle fo fod yn iste lawr fan 'na.
So ma' n- ma' 'na rei fatha pro lle ma'r chords i gyd yno fo on' ma' hwn jyst efo limited sy digwydd bod efo

Ar ôl chwarae mymryn efo'r gan, mae'r strwythur yn siapio, yr offerynnau am pentyrru a'r bardd o Montreal yn dod yn fyw. Griff y Daf, sy'n mae hwn yn cymharu um, hyd yn hyn efo sydd ydych chi wedi arfer gweithio? Da ni'n mynd yn lwpio bethau a rhywbeth fel arfer. Ie. Yeah. Um,

Lady Midnight Man a'r Hippie O na dwi wedi Oh this is the chorus actually but oh just keep it going That works really well No it works better actually that chord structure with Ie. Be' nes di odd nes di ddod i fewn yn yn fan 'na. So odda chdi fatha un section yn hwyr bob amser? Ond dim otsh. Odd y chords y chorus yn gweithio'n rili dda efo'r pennill. Dwi'n gweithio ar 'wn yn hun 'lly. Efo headphones gyda nos o arfar. Ia, ma' hynna gallu bod yn rhwystredig mewn ffordd pan mae jyst chdi a dy fiwsig di a ma' 'na elfen o Bydd yr ansicrwydd yna trwy'r adeg 'lly. Dwi jyst yn mynd i roid dipyn o batrymau fama. A dyn fel mae'r trac yn chwara newid o un i llall, so... Ia, nawn ni neud o weithio rywsut. Griff a Daf, sut mae'r broses 'di bod? Wahanol i chi?
Wel, eitha gwahanol i fi de. Ie. O ran, t'mod, mae'r Yr fatha style of music gwahanol i be swn i fel arfer yn neud. Dwi'n meddwl mae gen uh, Ifan steil mor unigryw um, sydd, sydd mae'n ma hollol, ti'n ti nabod y steil yn syth rili, really, felly unwaith oedd ddechrau chwarae o'r cod rhywbeth a um, oedd yn swnio dda trac i fynd Dafydd, yeah. Sut ti'n teimlo'n clywed dy lais di nôl ar trac fel hyn? Yn ôl Siôn, dwi...
ma' rywun 'di deutha fi bod o... bod Ifan yn mynd i neud bach o ryw yy petha fela efo fo hefyd. Dwi wastad 'di bod isio bod yn yym fatha chilled out hip hop artist so ma' hynna'n iawn i mi. Dyna... Ie. ...dyna wt ti meddwl? Ie ie. Daf Kelly!
Cŵl.